Is-serata tajba, sinjura l-għakom għal-shooter! Ej, għal-program li għaddi mal-għajr, intom jek taraw xaġa interessanti dejjem ibatunna għawnek. Ma tiftakar, issa li spiċċajna r-radju għax aħna qegħdin bil-holidays tas-sajf. Holidays. Ftakart f'argument li kien qam waqt li għaddejjin bir-radju. Għalina, jalla argument wieħed qam meta konna għaddejjin bir-radju. Le, imma dak kien jaħraq.
Kien jaħraq għax bdejna nitkellmu fuq il-ħobż Malti. Issa l-argument tiegħek kien illi jekk tkun fil-borża tal-plastik. Tal-karti.
U waħda minn il-borża jew tal-karti skont il-baker. Insomma, il-punt tiegħi huwa illi dik li ma tqaħtaħiex tibqa' iktar friska. All right.
Ħa nipprova. Ħa nipprova, ħammur, ħa nixtru ħobża mqatta lesta, ħobża ħan qatta ħajjien, ħa nurikom x'diżastru tagħmel imma mbagħad ħammur nistaqsi nies. Għanna ħobża mqatta lesta u hawnhekk għandna ħobża li ħankun qed inqattaħħa. U ħa naraw jekk in-nies ithom mhux it-toma, innaqtaħħa kemm jista' jkun preċiża ħalli n-nies ma ntuhom x'jifmu illi Liema jekk u liema jekk. Ħu ħu waħda u waħda. Ħu waħda minn naħa. Liema taħseb illi hija bħala friskezza l-istess? Naħseb l-istess.
taf. L-ist- ma hemmx differenza. Kien maqtuha, eħxin.
Inti xorta l-istess friskezza tkun. Iva. Thank you.
Tista' żommhom daw. Ħu gidma, ħu gidma, tiddejjax, tiddejjax. Ah, bil-ġuħ, eh? Din, friska. Eh?
U di tidher naqek. Naqra iktar xotta, li l-imqatta tikkazajr iktar xotta, u vera. Mill-li qattajt jena. Eh, mela unek għanna point, eh? Sa naraw. Friski t-nej jitlu.
L-istess. Eh.
Inti x'taħseb dwar ħobż għandek tixi jamqatta jew għandek tqatta ħjenti? Jiena kont nippreferi jamqatta meta kont nixi tal-Malti. Idna iktar xotta jew le? Mela friski l-istess, ta' sek. Imma dak it-tarf ħat jieħu dik ħalli hemm. Uħuħdu.
Vera? Jew bil-maqlu.
Le, ma t-tajd li taħseb inti, jo. Etnej tajbin.
Etnej tajbin.
Mela zommu, mġbin, zommu, għalik dak, għalik. Espert għanna għawisu. L-istess.
L-istess inta għommi. Barra wieħed zaħir kullħat għalli l-istess. U aħna ħanatu l-ħobz biex ma jinħelix. Lil xi ħadd illi niexef u mhux japprezza żgur il-ħut. Argument maluħ. Ma naġġax isemuħ. Argument ieħor.
Soqsija oħra, għax tal-programm mhux fuq hekk qiegħed. Inti taqbel li tfal għandhom ikollhom mobile. Le, imma ħnajlek iva. Għaliex. Eh, aħna saqsejna li tfal. Lilhom stess.
Kolli jwalu l-egżu. Mhux daqshekk, tara nara. Inti taqbel li tfal li kollhom il-mobile? U għaliex taħseb ġili jgħidu tfal mhux supposti kollhom mobile? Għax tagħmilhom xi ħaġa ħażina. Eh bħala punishment. Ħammix x'imkien u bħala punishment joħdulek il-mobile. Jew xi ħadd tgħidlu daqqa. Ġieli ħadulek il-mobile bħala punishment. X'ħadd għandli jew lhom immur nilgħab ġol-bedroom. Ġol-bedroom nara television, nagħmel YouTube songs u dak hemm il-YouTube fih. Imma hekk jekk tawk punishment kif mort tara television? Jew you cheat? I cheat. Imma inti għandek mobile. Ma jistax ngħid għax imbagħad kulħadd jipprova joħoduli. Il-mobile it-tfal imma għaliex ma jistax ikollhom wieħed? Forsi jkissruh.
Eh.
Forsi ma jafux il-password u nsewh. Eh.
Mela zoħa nifhem. Il-mobile tal-mami u t-tablet tiegħek. Mhm. Imma għaliex ma tistgħux tieħdu ta' xulxin? Imma imma tiegħi għandu game. Aha. U l-mobile għandu games ukoll. Allura inti x'tixtieq imma l-mobile jew it-tablet? It-tablet.
Daqshekk.
U l-kbar ma jistax ikollhom tablet. Le, u jien għandi imma kuġinti qed diġà għandha four phones ukoll. Four phones?
Four? Għax kull two birthdays tagħha Eh. ġib mobile. Mobile għax missiera jaħdem il-go. Eh, allura jżella omla kif ngħidu, mhux hekk? Eh, hi għandha l-iPhone 13 Pro Max u jien għandi Samsung 50 mkisser. Għana ma sax ittik wieħed minn tagħha di għajdilha. Int għandek mobile. Ah, iPhone 13 Pro. Jitlaħħanina.
Għazin għazin kull birthday jisir electronic. U kemm għandek mowbers?
Palissa kemm għandek tlieta. U għaliex imma taħseb illi tfal jgħidulhom le la tikber il-mobile? U jgħidu jibgħatu l-gżina. Xibatu?
Per eżempju, jimbatum ħalu, u matum jiġifieri kull jibgħatu l-F word.
Ah, all right. Ne, mhux tajjeb hekk. Dak kien kollox għall-lum bibtana.
Ciao, għada. Ciao.